Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Salowaleýkim, men Döwran habarsyz galma gepleşiginiň segsen ýedinji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar bilýänsiňiz wirus sebäpli dünýäde bütin dünýäde bulam-bujur bir topar problemalar, zatlar bolýar. Emma biz muňa garamazdan, sungat dünýäsindäki täzeliklerimiz bilen her birinji gün siziň garşyňyzda. Kemeriňize dakyň! Fiuu! Uçdy boldy.

Ädim-ädim basyp on bir ýyl ozal, Bosagaňdan ätlän mekdep ýyllarym. Senli geçen günler nähili gözel, Bu gün ümsüm ýatlan mekdep ýyllarym.

Dostlar soňky wagtda YouTube algoritmesi ýene-de gowy işleýänok. Täze bölümlerimiziň ujemleniýesi ýagny bildirişi baranok we täze bölümlerimizi sypdyrýarlar. Eger-de kyn görmeseňiz şu bölümi bäş sany dostuňyz bilen Paýlaşyň aktiw artdygyça algoritma düzeler hemme zat gowy bolar size ýaraşýar. MP üç şagajyklarymyza hip hop dünýäsi ile başlaýas Ashok feat Men Mekan Kowala. Kowala pullaryň yzyndan Bular kowalaýar meniň yzymdan Many doly sanymany Gitse agyr daşymany Arzuwly ýaşamany. Indiki MP üç aýdymymyz Abadan Halmedowa Wah ýüregim Türkmen toýlary ýadyma düşüp gitdi diňläp. Şonada ýüz bermerin Ata söýen iýmerin Diňe sen diýip ursada Wah ýüregim Şonada ýüz bermerin Saňa söýen diýmerin Diňe sen diýip ursada Wah ýüregim. Dostlar ýanwar aýynyň iň bet klipi saýlawyna başladyk, eger-de ses bermedik bolsaňyz lenta aýdyp sesiňizi berip bilersiňiz. Instagram täzeliklerine gelemizde, Amalia Instagramda muşdaklarynyň soraglaryna wideo şekilde jogap berdi. Şo wideoda ýakyn günlerde täzeje klip bar diýdi, gijä galsam sekizinji marta çenli taýyn bolar diýdi. Nesip bolsa täze klibimi ýarkyç edip düşsem gözegime getirýän ideýalaryma döwje bakymjak boşaşsa başlasak sekizinji marta ýa-da ondan irräk goýbermegim mümkin. Sebäbi muşdaklar kän soraýarlar. Muşdaklary ýene birnäçe aýdymyny hiňlenip bermegini haýyşt edipdir. Meňki diňe söýmekmi, Şoňa janymy bermekmi, Ýa hyýallarda gezmekmi, Söýmekmi, köýmekmi. Ýene bir täzelik Instagram Tyma bagşylar sahypasynda uly konkursa başlandy, elli sany baýragy bar. Bu gün siziň üçin TMBaşlar sahypasynda uly konkursa başlaýar. Bu konkursymyzda elli sanak baýrak bolar. Baş bäş baýrak bilen sizi tanyşdyryp geçiň. Birinji ýere iPhone on iki Pro, ikinji ýere iPhone on bir, üçünji ýere Samsung A elli bir, dördünji ýere Samsung A otuz S, bäşinji ýere Honor dokuz A telefonlary bolar.

Geldi-geldi iň gowy şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlady şagajygymyza Mekan Atdaýew

Şagajyklarymyzyň biri teswirleri okamaly şagajygymyza. Geçenki bölümde birinji teswir ýazyp baýragyň eýesi bolan dostumyz elbetde Esko Life ýene owadan-owadan goşgy ýazypdyr. Okaýan. Diňläp-diňläp goşgularymy, hezil edip alyň kaýf! Galamymy ele alyp geldi ýene Esko Life. Bitkoin deý göterilsin podpisçikleriň sany mediatama trend boluň maladis Atabaý ýaly. Baýlaşdy ýa baýlaşdy söz baýlygym baýlaşdy indi mediatamada birinji ýazmak kynlaşdy. Işiňizde üstünlik gadamlaryňyz bagtly bolsun geçen ýyllaram hemmäňize gutly bolsun Eskolife bilýäňä instagramdan ýazmalydygyňy. Geçen bölümde aýdýardyk ýa Eskolife ýok diýip hä. Ana geldi Eskolife.
Gyzykly teswir ýa Gyzykly teswir ýazyp ikinji baýragyň eýesi bolan dostumyz has dogrusy manyly teswir ýazyp baýragyň eýesi bolan dostumyz Magtymguly Halymow ýykylyp aýaga galan biri hiç ýykylmadyklardan has güýçlüdir bize instagramdan ýazyp bilersiň Murat Dessanow şeýle diýipdir, Söhbet Jumaýew aýdymyň gowy daş sesiňe saglyk media tama türkmen ýutubyny ýaragly diňe öňe brat diýipdir öňe brat Begenç Aganyýazow şeýle diýipdir, Ýazman geçmäýin diýdim mendenem birja teswir media tama bomba diýipdir. Jennet Orazowa şeýle diýipdir, Myradoweziň eje hakynda aýdymy ýüregiňe girip, gözüňden ýaş akdyrýar, gaty gowy aýdym. Eje hakynda aýdymlar köp bolsun hemişe inşallah diýip. Şatlyk nol üç şeýle diýipdir, Kardeş organ mafýasy diýilim ama bir kalbini alyryn. Azatgeldi Berdiýew şeýle diýipdir, Her hepdäň birinji güni sekizde çykýan wideolar Türkmenistanyň sagadynda sekizde, ýigrimi nol nol. Dostlar ýene bir habarym instegramdan ýutubdan gitara gowy çalýaň maňadam öwredäý diýip ýazýandygyňyz köp puluny berjek diýändigiňizem köp ýöne gowy habarym men Döwran ýutub kanalynda gitara sapaklary berip size gitara öwretmek karary aldym

Jelle nal adam diýip bir gygyrýar düşündiňmi? Aw aýtdyran aw oňa. Aýo. Jany üýtgär. Jany üýtgär. Wagty bilen baranok täzelikleri. Bildiriş ders menem uýjimleniýe derin. Uýjimleniýe.
Şu bölümi bäş sany dostuňyz bilen paýlaşyň sypdyrmasynlar. Täze bölümlerem görülip belki gowy işlär diýmedim diňe. Ýok normalny dagay bas. Mundan zyýat zat ýokdurmy pataşka. Aýdymyň ady ýokmy? Aýdymyň ady nirde? Wah ýüregim. Tamam işte instagram täzeliklerine geçen günlerde am. Muşdaklarynyň soraglaryna wideo şeklinde jogap berdi. Youtube täzelikleri. Ýoko.
Tamam bagşylar. A men näme diýdim. Gör gör görýäň görýäň görýäň. Göreýin aýymyň gül ýüzün. Nä sen gitdiňmi.